village pamusoro yevaenzi vauya kuzotibatsira e, ini ndinoitwa innocent muda pakati ndingati ndiri vice vidico e, kushaika kwemwana kwakasvika nemandiri zvechokwadi e, kwaiva kumaraundi two E, asekuru vemuzukuru vapa shoko vanova nyarugwe kuna sabhuku head kuti mwana wandasiyirwa e, nemuroora handisi kumuona kuno kuti neta mabasa ekuonga muroora akanga ada kuti aende kubasa rekunoonga ndobasira mwana ambuya vake nasekuru vake saka tasvika pagiraundi mashoko angu ekutanga ndikabvunza anyarugwe ndikati nhai vanyarugwe zvambofambawo seiko kuti zvisvike pazvasvika apa ibva vati atasirwa mwana nomuroora soso shoko rangu guru randakangovabvunza nderekuti mwana uyu aiva nerudo nemi here sasekuru vemuzukuru kana kuti zvangomanikidzirika kuti munogona kunge masiirwa mwana iye asina rudo nemi akazoda kutsvaga kuti amai vake vaenda kupi Asekuru womunhu vakanditi no hakasi kekutanga kusvirwa chi muzukuru vazukuru vangu vese vari padhuze neni tikati saka zvazofamba sei zvikanzi ndaa ndikagara pano padanga rehuku apa ndichida kuti ndigadzirise danga rangu rehuku mwana auya akanditi sekuru ndiri kunzwa hope ndikamuti pinda yadzi mai muite sei murari handina kwandaenda handina kwandafamba kutosvika pari zvino handisi kuzwa kuti muzukuru wangu ari papi tikati ano pakanaka Takafonerana fonerana mhuri yese village takatsvaga mwana kubva around 2 e, takangopanana mukana wokuti raiva zhizha ano matsvagiro ake munhu wese ingotsvagai kusvikira tawana chi tawana mwana kwanga kune zhizha rokuda kunaya mvura imwe yakasimba yakazotonaya over the night takashupika kuti ko zvino mwana ari pai panonaya mvura manaire akadai mwana asiri mumba I think tadaro takazosangana the following day tikati zvino vakomana toita sei nemamiriro azvaita pakapuwa pfungwa yekunzi pana gona muroyi ari muwadza naye e, tinogona kutora unyoro huno matsemba achiri manyoro auya atiite sei atibatsire funga takatora nanyarugwe e, mukoma wekwangu nashava nehama dzimwe dzanyarugwe ndobva tateera gona gona muriro tichisvika muwadzane hatina kumuwana zvikanzi aenda kurex ndobva tateera kurex hatina kumuwana zvikanzi ari kuwadzanai tasvika muwadzanai araundi kuma 23 zvikanzi gona aenda kumokori ndokwaari ndobva tataura naye pafoni tataura nagona pafoni gona akati inini handibate basa rangu manheru zuva kana radai kwatodoka Ngatizviite kuseni munhu wese pasina ari kubirana handitenderwe kubata basa usiku ngatizviite kwakachena tikataiwa zvese hazvina chakaipa takasiya mhuri yedu yakangotarisira kuti gona muroyi ari kuita sei ari kuuya tasvika ndobva tadismisa vanhu tikati zvinotodii zvikanzi anga tumirirei kuseni ati ndinoya na6 ndokubva tarara kuseni na6 gona hangauye kumubata pafoni zvikanzi mota yangu yanyura ndiri kwamoo mota yanyura ndiri kwamoo mota yanyura ndiri kwamoo mpaka 9 o'clock tikati right vabereki toita sei gona zvadii izvi zvaramba kutaura kuti hazvikwanise pakarezwa pfungwa nevamwe vakati hamadi kumhanya pana gogo chihoro takabata gogo chihoro vakati taura vakati right ini ndinoita 120 mumatare takazvisa kuvanhu foni yaiva paloud munhu ese ainzwa Vanhu norudo rwavo vakareisa mari yakabuda 120 ndobatatorana nananyarugwe ndofunga mamune mhuri yanyarugwe mhuri yekwamuda pakati vanhu vana mukurunga vanyarugwe sabhuku wedu pamusoro takananga kwagogo chihoro tasvika kwagogo chihoro takabatsirwa nguva ndidzodzi araundi kuma 12 tapinda mumatare tobatsirwa ah, muri kundiratidza kuti madzinza enyu harisi dzinza rimwe chete tikati azvichokwadi ah, totsanangura totsanangura paya zvikanzi aorit zvataa kuita tiri kutaura zvakawanda chatiri kutsvaga isusu tiri kuda kuti munhu adii awanike kana pane vakamutora vachienda naye muchavaona nemasaramusi kana zvine akaita kana mumusha menyu anyarugwe kana ndiani muchaona nemamhepo muchauya mega muchitaura kuti ndozviri kupi ndozviri kupi zvino zvandinoita inini ndine mishonga yangu yandiinayo mishonga iyi inoshandiswa so so so ndobva vatitsanangurira gogo zvikanzi kana muchinge masvika chitotangirai pano kutofuridzira muri pano muchitaura mazuva anoti anoti anoti taa tikatsanangurirwa matauriro atineiti ngatijekesorore mazwi kuti vamwe vasina kunge vakamanzwa vamanzwewo right mazwi atakaudzwa nagogo ndeyekuti munenge tichitaura ivo sasahwira unenge uchiti kuna asahwira wedu wenzou e, tibatsireiwo tauya kwamuri kuti mutitarisire kuti mwana akafamba sei motitsvagira mwana wedu kuti adzoke pai mumusha iwe unenge uchitaura mazwi iwayo ndiwo unenge ukabata mishonga uchita sei uchifuridzira uchita sei iwe vanoera nzou isusuwo mumadzinza ati different Hoye aiwa gogo tazvinzwa. Asi kana muchinge maenda masvika sekuya kwamaita mishonga iyi ndinoda kuti muishandise muri pamwe chete sekuti zvamuri kutsvaga muri kutsvaga muri pai muri pamwe chete kuitira kuti muite make sure yekuziva kuti mishonga yedu taishandisa zvakadii zvakanaka tikati aiwa gogo taita sei tazvinzwa unofunga tikabuda panze ndobva taenda pamujirahoro mavo ndokubva tashandisa mishonga anyarugwe vakadeketera vakataura zvese zvataka tanzi nagogo tidei tiite saka kuno kumhuri yedu kuno kuyanga yakatarisira feedback yekuti kufamba kwavaita toda kuziva kuti vafamba sei kwagogo tiri muroad tichiuya tikati right varume e, zvichagona here kuti nepaane time apo onai kuzara kwakaita chi kwakaita mhuri yesei kuti tiite futi musangano nevabereki nemafambiro ataitaya tikati a ah, no isu ngatichiisvitai mangwana kuseni tongotaurira mhuri yedu tosangana kuseni tovatsanangurira mafambiro ataita uyezve tinenge tamboitawo mukana wekushandisa chi mishonga iyi nofunga apo tichibvapo kuna anyarugwe tikati ano anyarugwe siti akumboenda kudzimba imimi moburuka zvenyu modi moenda since uko tabva kunoshandisa kana makasvika makashandisa zvenyu hazvina kudii hazvina kuipa asi mangwana kuseni tinenge taa pamwe chete asi isusu kumanheru tichamanikidzira kuuya tichizoona kuti basa redu raitwa here mune zvakanaka ndobva taenda nyaruko akati aoraiti ndobva taenda kudzimba kuma 6 okuroko past to 7 ndobva tauya mazodii aiwa ndaa ndashandisa kudhara ndaita sekuirana kwataita katabho but mangwana muchimira tochizvita tiri pai tiri pamwe chete zvikanzi aiwa hazvina kuipa ndobva tasumuka ndobva tadzoka tadzoka kuseni kwacho the following day takamuka Haa rungwanani ngwanani ana amai vachatongotanga kubunka kunotsvaira ruvanzi. Takachungurwa nemadzimai vakanga vari pamba vakanga vauya kufunction yekushaika kwemwana. Nofunga tikabva tanzi aiwa mirai tikumutsire ani ah, shamwari venyu mauya kubasa renyu riye tikati hongu. Anyarugwe vakabva vamutswa. ndikubva vauya ndofunga tikambogara dzinenge 5 minutes anyari kubva wabuda wangu asina kutopfeka hembe vane trouser zvikanzi a ah, masvika tikati e zvikanzi a ah, kuuya kwamaita uku ezvi ndandirumba umu ndanichitoshandisa chi mushonga uyu tikati wo zvino zvinobuda here nhai amukurungai sokuti basa iri takanzi tinoriita tiri pai tiri pamwe chete chazoita kuti imi mumhanye kunoshandisa mega sei ndifunga tikaita kanenge kagakava vane vanin'ina vavo vanga vatikaenda navo vanga vakararawo kune dzimwe dzimba ndokubva vatanga kuadvanza vachinzwa kukakatana kwataita sei kwataita zvikanzi ko chiko chiri kuitika tikati ah, tataya kubasa redu kuti tionane kuti zvatakaudzwa zviye nokuti mwana asati adii tamuwana tikakakatana pakasvika pakubudirana mamwe mazwi ekuti ako ah, imimi muri kunyanya kuzvisimbirira pakuita sei because isu tiri dzinza redu kaizvi rakasiyana nerenyu tinofanirawo kuzviitira zvinhu zvani zvinhu zvedu chichi asi apa vainyepa here apa pavaitaura i think chimwe chikaranga chinoitwa mukati memhuri kana kuti vambonzwawo ivo vese mhuri kuti zvakamira sei e, imimi vatorwa kana kuti vasiri veropa musiri pedyo zvanga zvisina chakaipa asi kuti isusu chataiteera ndo chatakasumuka nacho tafamba rwendo vanhu vakanga vatipa mari vaida kuzonzwa feedback yekuti zvatafambira nepatararama pa one day taitei saka izvozvo ndaiona sekuti zvaigona hazvo kuzopinda mushure mokunge isusu tabuda tapedzawo mazuva edu ataa tikaudzwa tobva tabuda ivo voita hawo hendova vachiita zvavanoita right. ndo pakangoita kakuda kungotsvagana kuti ndozvipi ndozvipi right.
asi izvezvi tiri kuti zvoni mutumbi kana tiri kuti mushakabvu wedu kana kuti chitunha chedu haisati charadzikwa kureva kuti mariro kana kuti nhamo handizivi kuti munotsanangura muchiti kudii zvichienderana nerudzi e, ichiri kuenderera mberi vanhu kureva kuti vari kutochema here vanhu vakaungana here zviri kufamba sei vanhu vakatoita puzzled zvezvokuti munhu nomunhu ari kumba kwani hmm. kwake asi kuziva kuti tine chikamu chatinacho mumusha chisati chacheneswa vari kuzviziva pavanyika asi pamuri kudya ri kunyatsodzika here pamuri kuinwa mvura iri kunyatsodzika here muchiziva kuti tine e, mushakabvu kana kuti akatisiya asiri panzvimbo asina kunge achipinda panzvimbo chaiyo chaiyo inotarisirwa e, paunhu hwedu kana kuti tsika dzedu nemararamiro nemagariro akanaka ai akudya kana kuti hazvidzike sokuti zvinhu zvinenge zvisiririsa tanzwa muchiti muri muteedzeri e, wavidhiko che kana kuti sadunhu vanoveisa sabhuku idonzo ripi imi miramakatorao kuti mhuri kana imi makaomerwa kuti harisi kudzika kureva kuti nevana venyuwo zvekare harisi kudzika matanho api amakatora
right e, pane patakamboenda kumapurisa tichikonfema nokuti nyaya iyi inyaya inopa uyenzi kuramba vachida kutsvaga kuti mumusha zvamira papi zvakadii zvakadii pane mupurisa akambouya ndofunga ndikamboshedzwa nahead wangu vachititsanangurira kuti no chamisa purogiramu pari zvino mwana kuenda kwaakaita kuharare noti pakaita kufamba kwokuenda kwaamai nemwana vachienda kuposti motemu vaenda kuposti motemu dna eh, vakaenda kudna vakadzoka saka mukoma wangu inini ndiye munhu watakaisa ipapo akafamba nemhuri vakaenda kuparire nyatwa vakasvika vakaona zvaiitika varipo vakadzoka nefeedback saka isi taitofungidzira kuti pakatombotaurika sokuti mwana anokwanisa kunge ari kuuya mm. mumazuva mashoma shoma vabva kuma dna test akaitwa kupi ikoko kumapostimotem saka takazoona kuti zvinhu zvo zvakazochinja futi pakazotaurika sokuti padoda kuitwa madna saka dna iyeyi ndo inenge yaichikangorula hatina kuzobva ipapo kuti tichinatsonzwisisa kuti dna yakaitwa here kana kuti haina kuitwa izvo zvezvo ndinoona sokuti ndezvimwe zvikamu zvinoda kuti zvichinzwisiswa kuvaridzi chaivo vemwana kuti zvakamira sei asi imimi ndokudzosai kumashure ndimi sabhuku muri kutaura vanti ndimi mutevedzeri wasabhuku kureva kuti muri kuti zvona hamusi kuziva kuti chii chiri kuitika mukati medunhu renyu zvekuti vana venyu ava muri kutungamira vakada kuuya vachikubvunzai hamuna mhinduro nemusha wenyu ndizvozvo
chiri kutitadzisa kuita unity e, pane kakunongedzanwa karimo mukati menhaurwa ipi iyoyi nokuti pane kumwe kufamba kumwe kwaingoitikawo kwokuti kumwe kwacho kwanga kusina mafeedback aivapo nekuzorana zorana saka zvimwe zvacho unopedzisira wakutozvityirwa ufuti wega nemutumbi wako kuti ko kana zvasvika apo tozvifambisa sei mhosva inoenda pamunhu airambwe tinoziva kuti ndimi ana chipanga mazano pamunosarudzwa pane zvinhu zvakatsvagwa zvakaonekwawo kuti haa ah, vanokodzera zveshuwa handiti mm. eh, kureva kuti imimi semhuri nekunangidzana nekupomedzana hamunakwanisa here kuti munge muchitora danho rekuti munge muri pamwe chete eh, muchiendawo kune akanongedza kuti ah zvichida amai nhingi ndovakadya mwana amai nhingi ndovakadya mwana kana pane zviratidzo zvinoitwa kuti zvinge zvichioneseka kuti dunhu ringe richitendeseka richiziva zvekare kuti ndiani ari kunongedzerwa wechokwadi kwanti akadya mwana ya ndingati ipapo takatombofamba napo e, bed part of it yakazoitika ndeyekuti kusaidi kwangu weinini munhu ainongedzerwawo ngaadzimai vangu mm. kunongedzerwa kwakaita adzimai vangu kwakaburikidza navanyarugwe kwavakafamba ndokubva vasangana netsananguro dzavakafamba nadzo hanzi kuna sekuru tasvu e, sekuru tasvu akati no munhu akatora mwana ndamukurungai wenyu amai muda pakati vakatuma mukomana aripo anetwa zinzombe e, mazwi iwayo Vakataurira kumukoma wangu anova anonzi Alexander Mudapakati ndiye akazondisheedza akanditsanangurira kuti ndine mazwi andagamuchira kuna amukurungai vedu anyarugwe ekuti muramu wangu amai Sandi ndiwo vakatuma mukoma naZinzobe kuti avabire mwana saka mwana ari kunzi akabiwa nani naamai Sandi tikataiwa mukoma hazvina kuipa zvinotoita sezvo tochiita nyaya idzi dzinoda kuiswa kumutemo ndofunga tikaenda kuZRP taenda kupolice ndobva tatsanangura nhau yedu anyarugwe ndobva vashedzwa ndobva taitwa round table zvikanzi anyarugwe nepolice zviri kutaura mumwe wenyu ndizvozvo here vakati hongu ndizvozvo nawo makaiwana kupi redhendedi here amakaita mune chinobatika here chamakaona zvikanzi aiwa chinobatika handina kana sikoro yekuti nditi vakafamba nepapa vakadai wandidi kunyepa asi kuti kwandakafamba ndokwandakazvibata makaoneka pagirazi e, eh, ndikavaona pagirazi right.
zvadaro polisi yakabva yati right zvotochiita isusu hatiende mukoti nenyaya dzakadai idzi dzakuda kuenda kwachifi chifi ndiye anochenesa zvipi anokutsvagirai mazano ekuti munga chokwadi chingabude sei ndofunga tirimo manyarugwa akabva wabvunza vati saka makundiendera here kwamambo polisi ndo yakapindura yakati aiwa zvakwavari nokuti isusu tangotaura direction negwara rokuti nyaya idzi dzinofanira kunge dzichienderwa kwachief tabva ipapo tikabva taenda kwanyamaropa e, kuna chief nyamaropa ndobva tamutsanangurira nhau yedu ndobva tasungwa anyarugwe nesu tese ndobva taenda kuna chief chief akatiti right Nyaya yese maisiya kumashure. Tinofanirwa kutanga tatsvaga kuti mwana angavigwe sei, nokuti hapana chamunotsvaga makabudirira musha wakasviba, nokuti mufi muchakabva ari pai, ari mumba. Kana taita zvokuti taviga munhu, tapedza kuviga munhu, tichazokushedzai mouya muno tochifamba nenyaya yani nenyaya yedu. Ndofunga ndingati chifi tati garei garei akazombotishedza zvakare ini ndakakwira ndikaenda vamwe vangu havana kudii havana kudzoka chifi mm. vakati ndaachida kukubvunzai kuti nhau iye yamira sei kana zvichinge zvaoma ndinokwanisa kutsvaga dhona e, toita kuti tibatsirwe kuti mwana aite sei abhadharirwe mari iri kuharare nokuuya kuti muradzike mwana tikati anoo pakanaka zvinotingaite sei ndokubva atirifeya kuna member incharge tikanzi isu tinoti ndisati tiri macomplainant tikati manje panogarika sei takadai ndobva taiswa kuna member incharge asi mimi zveshuwa nadzi mai venyu hamuna kutorawo here mwana hatina kumbotora mwana e, zviri kunzi imimi makaonekwa paglass handitika oh. makadii kutorawo mukana wekuti ah amukurungai muri amukurungai naamukurungai kureva kuti pakati penyu hapana mukaha moenda moti handei ka tinoona ka grazi rere zveshuwa kuti ndisu takaita sei makadii kutorawo donzvo iroro zveshuwa vanhu vange vachitendeseka zvichida dzimweni dzenguva kune vamwe vari mukati vari kutendeseka kuti ah zveshuwa vamuda pakati havana kuita naadzimai vavo kuna vamwe vari kutendeseka kuti zveshuwa vakaita sei vakazviita kuti pange pachijekeserwa nekuti vazhinji vakagara apa vane mubvunzo mizhinji isina mhinduro tinotenda Isu zvatakaita ndezvokuti tega tega takaziva kuti hatikwanise kuti tifambidzane munzira iyoyo tisina usahwira pasaidi ndosaka takati ngatichiendai kuna chief tasvika kuna chief chief vanotibatsira topuwa danho rokuti anyarugwe nesu toenda pagiraundi tojekeserwa kuita kuti mangwana pasazowana anorambira munhu ya mudare mambo ndofunga vanokupai mapurisa ma mambo moita chivanhu chenyu chikaranga chenyu e, mapurisa ndiwo anozoyauzisa mambo kuti ko chii chakaenda nechimwe zveshuwa takavabata takaona pachii pagirazi vanhu vese vange vachiita sei vachijekerwa ichokwadi ndoo nzira yatakada kutora yekuti tiise zvinhu zvedu pajekerera
ndikudzosei kumashure yaa nguva yakareba zvakadini changamire vakuudzai kuti chitorai donzo rekuti munge muchiradzika hazviite kuti rambe tichiita hurukuro e, pachivanhu kana kuti patsika dzedu munhu asina kunge aradzikwa e,
atisi tautopinda mutumanzi anyaruka patika pakwachifi 3 months 2 months kuma 2 months
zvii zvamakazoitawo makagara pasi here muchionesana kuti titore donzo ripi kuti chii chingaitike tiradzike mwana e, tabva pachief e, hatina e, danho ratakatora panhu pacho pakatiomei maomere apakaita manje ndeyekuti munoziva kuti panhu panenge pachitarisanwa nekuda kwechikamu ichi chikamu chihombe ndo zvatinoti zvikamu zvihombe zvacho zvinenge zvakutodawo vanhu vari pasaidi voita push kuitira kuti imwe nguva iwe unenge uchipunhwa unenge ukatiwa munhu asina kuchena saka zvinoda kuti nyaya dzibatwe nevamwe vachitisunda kuti zvinhu zvedu zvigone kufamba mune zvakanaka